Pennod 2, Rhed, Billy Bach, rhed, rhed, rhed! Mewn chwinciad, roedd Billy Bach wedi glanio'n ddistaw ar y gwely blodau islaw. Mewn chwinciad arall, roedd e wedi mynd allan drwy glwyd yr ardd. Ac mewn chwinciad arall wedyn, roedd e'n sefyll ar ymyl y goedwig pechod ddu fawr. Roedd e wedi gwneud 'i, roedd e wedi cyrraedd yno. A nawr byddai e'n gallu chwilota drwy'r goedwig i gyd. Oedd e'n nerfus? Beth? Pwy soniodd am fod yn nerfus, wir? Corngrychwyr, cnedwyr meleinig, am ddwli! oedodd Billy bach. Dw i ddim yn nerfus, meddai, dw i ddim yn nerfus o gwbl, nac ydw wir. Yn araf, araf bach, cerddodd Billy i mewn i'r fforest fawr. Cyn hir roedd coed enfawr o'i gwmpas ar bob llaw, ac roedd eu canghennau'n gwneud to solet fri uwch ei ben yn cuddio'r awyr. Yma ac acw, disgleiriai pelydrau bach o heulwen drwy fylchau yn y to. Doedd dim siw na miw i'w glywed. Roedd hi fel bod yng nghanol y meirw mewn eglwys gadeiriol werdd wag enfawr. Pan oedd e wedi mentro'n eitha pell i mewn i'r goedwig, arhosodd Billy bach, sefyll yn hollol stond a gwrando. Doedd e ddim yn gallu clywed dim smic, dim smic o gwbl, Doedd dim siw na myw yno. Ond tybed? Arhoswch un eiliad fach. Beth oedd hwnna? Trodd Billy Bach ei ben yn sydyn a syllu i dywyllwch di-dewr goedwig. Dyna fe eto! Doedd dim dwywaith amdani'r tro hwn. O bell daeth sŵn sisial a siffrwd tawel iawn, fel chwa fach o wynt yn chwythu drwy'r coed. Yna, dechreuodd y sŵn gryfhau. Bob eiliad roedd e'n cryfhau, ac yn sydyn, nid chwa o wynt oedd e, Sŵn sosial, pifian, sisial, ffroeni, dychrynllyd oedd e, a hwnnw'n swnio fel petai rhyw greadur anferthol yn chwythu'n drwm drwy ei drwyn wrth iddo garlamu tuag ato. Truodd Billy ar ei sawdl a rhedeg. Rhedodd Billy yn gynt nag roedd wedi rhedeg erioed o'r blaen. Ond roedd y sŵn sosial, pwffian sisial ffroeni yn dod ar ei ôl. Unwaith byth, roedd e'n mynd yn gryfach. Golygai hynny fod y peth oedd yn gwneud y sŵn, y creadur oedd yn carlamu, yn dod yn nes. Roedd e'n mynd i'w ddal! Rhed, Billy bach! Rhed! Rhed! Rhed! Rhedodd i osgoi coed anferthol, herciodd dros wreiddiau a mieri, plygodd yn isel i wibio o dan ganghennau a llwyni. Roedd ganddo adenydd ar ei draed roedd e'n rhedeg mor gyflym. Ond daeth y sŵn sosial, pwffian, sisial, ffroeni, dychrynllyd, yn gryfach ac yn gryfach wrth i'r peth ddod yn nes ac yn nes. Cafodd Billy bach gip sydyn dros ei ysgwydd, a nawr, yn y pellter, gwelodd olygfa a rhewodd ei waed a gwneud pibonwy yn ei wythiennau. Beth welodd e oedd dau bwff enfawr o fwg melyngoch yn llifo ac yn rholio drwy'r coed tuag ato. Ar ôl y ddau yma, daeth dau arall, pwffian, pwffian, ac yna dau arall, pwffian, pwffian, ac roedd rhaid eu bod nhw'n dod meddai Billy bach wrtho'i hunan, o ddwy ffroen rhyw fwystfil oedd wedi ffroeni e, ac oedd yn carlamu ar ei ôl a'i wynt yn ei ddwrn. Dechreuodd geiriau ei fam atseinio eto yn ei ben. Gochelwch rhag mentro i'r goedwig pechod gas, aiff llawer i mewn, ond do's neb yn dod mas. Mae'n rhaid mae'r poerlwr rywe, llefodd Billy bach. Dywedodd Mam fod y poerlwr yn chwythu mwg wrth redeg ar eich ôl chi. Mae hwn yn chwythu mwg! Y poerlwr gwaed sugno, dannedd dynnu, cerrig daflu, dychrynllyd yw e. A chyn hir, Bydd e'n fy nal, a bydd e'n fy ngwaed sugno, ac yn fy nannedd dynnu, ac yn fy ngherrig daflu, a'm cnoi'n ddarnau mân. Ac yna bydd y poerlwr yn fy mhoeri allan mewn cwmwl o fwg, a dyna ddiwedd arna i.